Nilqagħkom għal programm ieħor il-Politico. Llejla ġewwa l-istudjo miegħi nilqa' il Luca Rigo, nirringrazzjak tal-li lqajt l-istedina tagħna. Kif inti Luca? Għidilna xi ħaġa fuqek biex nibdew. Eh, eh, tajjeb ħafna, I mean, eh, da xar kien xar eċitanti ħafna, kull ma ġara ħażin. Mweġġajt spalti, lajta minn posta, mal-plija mela. kollox għaddej tajjeb. Eh, pjaċir nkun hawn miegħek. Għadek żgħir, jgħaddilek jgħaddi.
Mela, rajt il-proposti tiegħek u għandek eh, bosta minnhom li huma tibdi radikali għal pajjiż li naħseb hemm bżonn fil-verità. Għalfej taħseb li l-pajjiż għandu bżonn daw it-tibdiliet biex ikun ovvjament kompetittiv fid-dinja globalizzata li qed ngħixu fiha. Ah, jena naħseb Malta minn mindu twelit jiena imxejna ħafna, il-Malta li twelit fiha jiena mhix il-Malta li għandna llum. Minn ma minn nitkellem li u daqsi u qed jaħdem eżempju fl-i gaming jew eh, fil-financial services jew x'industrija ġdida li għandna naħseb qed jaqla paga tajba, qed juhu gost jgħix il-ħajja tiegħu. Imma mbagħad meta nara isu l-eċitament għal Malta qed naraħħa tnaqqas u tnaqqas u tnaqqas. U jiena xtaqt noħroġ l-idejat tiegħi li ili naħseb fuqhom għal żmien twil ftit minnhom iktar minn oħrajn, speċjalment l-idea li għandi għal residency għax xi ħaġa li qed ili nitkellem fuq għal ħames snin jew iktar. u nixtieq li nerġgħu nkunu you know, gburin li aħna Maltin u li kollna mira għolja għalfejn rridu naslu għada u pitada. Eh, Voldri inti tħoss li eżempju jien nintaqa' ma' ħafna nies ishom u rajt vera u x-xogħol u ċertu xogħol li huwa ta' ċertu livell tajjeb, però qed jiddejqu jgħixu u min jgħidlek ħabba traffiku, minħabba construction bla limit. Jinkwitak dak il-fatt għax jisek titbilanċja fid-dinja. Aha, jena nasib li ma jinkwetanix għax jena ħriġt minn Malta u ehm, dejjem niġi lura. Ehm, kull fejt mur fid-dinja nasib meta tkun minn post ħassib ħassib eh, problemi għax ovvjament tkun tafu iktar iktar minn min turist u tkun taf il-problemi minn taħt li forsi ma jidrux fl-ewwel sena li tkun qed tgħix ximkien. U niltaqa' ma' ħafna Maltin li wkoll li ħarġu minn Malta u jerġgħu jiġu lura. U naħseb li jekk nagħtu iktar isu openings għal dawk il-Maltin li ħarġu biex jerġgħu jiġu lura u ntuhom inċentivi biex biex jiġu lura li tagħmilhom worth it, li tagħmel is-sens, jew intuhom l-opportunitajiet li joffru dak il-knowledge li sabu minn barra biex iġibuh lura magħhom. Naħseb li nkunu qed intejbu l-pajjiż b'dak il-mod ukoll. Eh, ftit jimilu għadha kif intqajt mal-Prim Ministru. Kif kienet il-laqa? U forsi tista' tgħidilna xi affarijiet eh, li diskutejtu u.
Naħseb dik l-opportunità mhix xi ħaġa li hija unika li li biss, naħseb il-Prim Ministru urina li jekk inti toħroġ bl-idejat u titfirxhom mal-pubbliku u jrid jismagħhom u forsi jrid jaħdem fuqhom. So jiena rajta sinjal tajjeb li persuna indipendenti bħali rix li dejat tiegħi u rrid jismani. U koll rajna xi każijiet simili ta' żgħażagħ li ħarġu l-idejat tagħhom, speċjalment dik tal-ġims. Ta li riċentament ukoll daħluha fis-sistema ta' Malta. So lil dawk in-nies li igergru biss ngħidilhom forsi għandek raġun. Imma jekk trid ah, eżatt xamma minn għal kmin u tgergix biss imma offrina soluzzjoni. Għax naħseb eh, jekk inti gvern ta' pajjiż, inti trid inti mhux biss trid tkun taf x'numa l-problemi, imma trid tkun taf kif tista' ssolvihom. U nasib dik il-gap eh, teżisti wiesa wis fej ħafna nis jgergru fuq xi ħaġa imma ma tantx hawn nies li qed joffru soluzzjoni. Ukoll jekk hemm soluzzjonijiet dejjem ħassib nies li huma kontra soluzzjonijiet is-soluzzjoni għax eh, dejjem ħajkollok xi dibattitu fuq is-soluzzjoni tiegħek. So naħseb eh, ukoll jekk inti qed gerger fuq xi ħaġa, imma mbagħad jekk għandek soluzzjoni, mbagħad ma tridx is-soluzzjoni. Mela inti għal xi xi trid, you know? Eh, taħseb li għax fuq dil-biċċa naqbel miegħek voldi li jsib ħafna nies jgergru jgergru fuq kollox. Mela tgħidilhom tkellem li għax jiena naħdem mal-gvern u li għax għandi t-tifel jaħdem hemm u l-oħra storja oħra u jispiċċaw dejjem kważi l-istess nofs tużżana minn nies jitkellmu fuq l-issues kollha, u ovvjament ħajaqlaw ukoll id-daqqiet. Inti, blima mod fimma forsi tista' tħeġġeġ, speċjalment li żgħażagħ għax żgħażagħ il-futur huwa tagħhom. Voldri li ma jibqgħux mwaħlin qishom eh, kif kienu ta' qabilna Igergru minn taħt, u ovvjament da mhu ħa jsir xejn. Niki, naħseb di l-mentalità li vera nixtieq inbiddel, il-biża tal-Maltin, naħseb aħna nibżaw ħafna bħala poplu, nibżaw nitkellmu għal raġunijiet li semmejt li ma naħsibx li huma veri. Naħseb ehm, li fl-opinjoni tiegħi meta titkellem inti ħadd you're going to attract min jaqbel miegħek. Ovvjament ma jaqbel. Min ma jaqbilx miegħek mm, umu kontrik. Imma jekk tiffoka fuq dawk li eh, jaqblu miegħek u jissupportawk u rridu jiddiskutu, inti qed tiftaħ eh, ħafna opportunitajiet f'ħajtek. U naħseb jien kont fortunat meta kont forsi 21, kont niftaħ qalbi ma' ċertu nies, U dejjem huma kienu jgħiduli inti għandek ideat tajbin, għandek moħħ, ibda tkellem, ibda tkellem. U minn mindu bdejt nitkellem fuq l-affarijiet li nixtieq nagħmel fil-ħajja, dejjem sibt min ehm, jiġi warajja jew jiġi jgħini jew jiġi jaħdem miegħi. So naħseb iktar il-nies jindunaw li jekk inti għandek opinjoni u trid tagħmel bidla tista' tagħmlu, jista' jkun il-politiku, jista' jkun il-biznis, jista' jkun il-filosofija, għal kull ħaġa fil-ħajja. Jekk iżżomm l-idea tiegħek ġo moħħok biss, inti ħadd ixxieħ u qabel tmut ħatajt illa l-affarijiet li xtaqt nagħmel ma miltomx. So naħseb jekk tgħix il-ħajja tiegħek dak il-mod, regret minimization u tajt jina meta meta mmuċ ħajkolli regret li provajt jew ħajkolli regret li ma provajtx. L-answers jiġu jiġu eh, Taħseb ukoll li ġejja daqsxejn din forsi mill-passat tagħna sew aħna konna taħt l-Ingliżi u ovvjament anka eh, imperi oħrajn. Umbagħad qisu beda l-pajjiż u tista' tgħid il-Gvern ta' dak iż-żmien, ma kellux naħseb triq oħra dak iż-żmien, beda letteralment jieħu ħsiebek minn x'ħin titwieled sa x'ħin tmut. U di bqajna nkaxkruha daqsxejn magħna, li ħafna nies baqgħu jippretendu li l-Gvern letteralment da Hekk jista' jkun irid itik kollox. Taħseb li dik il-mentalità għandna nibdluha? Biex ninċentivaw ovvjament il min għandu l-idea ġodda. U eh, il-flus jiġġeneraw ruħhom weħedhom mhux jisu kulħadd irid iserraħ fuq il-gvern. Ħajja naħseb illum gvern jagħtem biex joffrilek is-servizzi. Sa daw is-servizzi huma eh, daw l-ilma, t-toroq, eh, mill-company incorporation, mhix jagħtem biex jitmak mhix qiegħed hemm biex itik il-jobs jew jikkrea l-industrija l-ġdida. Jista' jgħin biex ikollok il-liġijiet b'saħħithom, il-qorti b'saħħtu, biex jekk inti businessman jew investatur ikollok iċ-ċertezza b'dak ix-xogħol li qed tagħmel. Imma mhix ma naħsibx li l-gvern irid ikun il-primary driving force tal-creation of value. Il-creation of value tiġi mill-entrepreneurs, minn nis li jihdu il-riskju li flusom. U xol eh, sabiħ li għandek, u xol li ħallas tajjeb, u xol mill-privat, mux il-xol tal-gvern. Jek nħarsu li il-pajis, hemm ċertu nis li għamlu li fetħu il-bibin ta' Malta għal ċertu industri, U rridu nirringrazzjaw dawk in-nies. Żgur, għal ħadd ma kienu xuma. U r-riskju li għamlu biex jiftħu dat tip ta' industrija fil-pajjiż. Eh, issa, waħda mill-proposti li għandek inti tixtieq li Malta ssir ħab tat-teknoloġija fil-Mediterran. Kif dan jista' jsir u għalfejn għandu jsir għax forsi ħafna nies għadhom mhux jirrealizzaw li d-dinja tant kemm qed taġġel fejn tidħol teknoloġija li jekk ħanqogħdu lura ħambatu ħafna ħafna l qudiem Ekku, jena, eh, ħafna mill-proposti tiegħi ukoll naħseb eh, b'mod jekk jiena kont fil-gvern, kif nista' nagħmel iktar flus għall-gvern. B'dak il-mod ikollna budget aħjar li ma joqgħodx ma jkollux isu dipendenzi fuq it-taxxi tagħna. Xina nixtieq fil-futur nistgħu innaqsu t-taxxi imma jkun ikollok alternattiva tal-inkam tal-gvern. Kif tista' kif tista' tmexxi pajjiż. Eżempju, wieħed mill-proposti ta' Malta ta' futur digitali eh, hija biex nagħmlu internet cable ma' Libja. Issa di tiġi inspirata minn wieħed mill-mentors tiegħi li kien kien kien jgħin il-gvern fin-90s biex jiftaħ il-Malta Co. Malta Co kienet private public partnership, telecoms company, li l-lum saret Go Mobile. Ġviri wara xi 15 sena, mhm. il-gvern kien bih il-shares tagħha l-miet ta' miljoni eh, biex imbagħad saret Go Mobile. Dak iż-żmien Malta kellna l-cables tat-telefon kienu qodma wis. U kont tagħmel international phone call u kont tisma' hello, hello, hello. Jien ma niftakru. Jien niftakar.
Stejjer naf.
Imma imma malli għamilna cables ġodda tat-telecoms u għamilna insulation aħjar, stajna nagħmlu international calls minn rajl dak l-eko. Issa, grazzi ta' dak ix-xogħol, stajna mbagħad niftħu s-suq tal-offshore, um, offshore industry pal-HSBC call center, etc. etc. U dik kienet opportunità unika għal Malta, kellna English speaking population, aċċent isbaħ mill-Indja, so stajna natrattaw iktar xogħol pajjiż. Issa jiena meta konti għat il-Libja, tliet xhur, erba' xhur ilu, kont jgħat il-Bengazi, kien hemm l-election ta' Trump. U kulħadd jagħti ħares lej il-news fil-11 ta' filgħaxija u jaqa' l-internet tal-pajjiż. Mela dik xtajdli, tajli le, hemm opportunità, m'għandhomx biżejjed bandwidth daw fil-pajjiż tagħhom. Mbagħad mort naqra fuq l-internet, rajna issi cables, issi internet cables ta' Malta, u nara Malta għandna sitta. Tajjeb, ħafna. Għanna l-internet fortijiet out of 106 countries, ġifri għanna internet b'saħħtu ħafna. Għanna bandwidth bizzejja tal-ina. Eh, mela, umbat bdejn bdejn naqra l-lalwet nara eh, proġetti minn Italja, ħaj jagħmlu internet cable u ħajabżu għal Malta. So, so tibda tibda tagħmel one plus one. Il-tqajt mal-telecoms company ta' Libja, tilhom eh, konti għat ferajm, u kombinazzjoni il-tqajt magħhom u għettilhom isma' jekk tagħmlu cable ma' Malta titħajru, qalu li dik proġett sabiħa kieku insomma. U jina naħseb li qegħdin f'mument fej Malta il-gvern missu joħroġ tender biex ikun hemm public private partnership bejn telecoms company ta' Malta, il-gvern u telecoms company ta' Libja u jagħmlu dal-internet cable bejn il-pajjiżi. Issa di tista' tiġġenera 150 million a year, ġviri di miljoni kbar. U dawk ovvissi dak il-flus nistaw ngawdu minna l-poplu mbagħad. Sa di di qed nibnu fuq l-investimenti li diġà għamilna lil Malta fil-passat. U kol jiena nemmen li meta Malta kienet l-isfel, il-Libja kienet tejna. Kienet investi fina, kienet tejna. Issa l-Libja mhix qiegħda fl-aħjar post, Mela ma ħaqniex namlu namlu l-om xogħol ukoll u nejnu għom jitilaw il-fuq ukoll u tiġi win-win situation. U koll nemmen li l-immigrazzjoni ma tissolviex billi tiftaħ il-bibin u daħħal il niskol f'pajjiżek, imma tejn dak li jkun biex ikollu post fejn nis ma rridux jitilqu minna. So, jina naħseb hekk għandna nagħmlu għal-Mediterran, jina vera nemmen f'Mediterran maquda u Mediterran b'saħħtu. U nixtieq daw il-tip ta' proġetti jisiru għal diversi raġunijiet, bot ekonomiċi, manki għal enjoyment ta' nis oħrajn. Jek jiena kont twellit il-Libja u m'għandix internet tajjeb, ma nkunx nista' nagħmel online business. u nixtieq min qiegħed on the way up over there ikollu l-opportunitijat li għandi jiena f'Malta. Ekku, issa inti eh. kellna I mean, niftakar elezzjoni naħseb anka tnejjena, jagħmlu proposti kbar fuq il-metro minn ħajamel l-isbaħ metro kważi fid-dinja mhux ġo Malta. Però di malli ta' l-elezzjoni jerġgħu jitfgħu taħt it-tapit u laqqas biss tiġi diskussa. Inti temmen li għandha ssir metro Malta? U forsi kif tista' ssir ukoll ġol pajjiż. Nara eh, eh, nerġa' hemm raġel Konrad Xwireb u ħareġ b'riċerka b'saħħtu ħafna persuna li mar jaħdem il-Londra fis-settur tiegħu, raġel li bena bridges madwar l-Europa u public projects l-UK. Ġviri mux persona li mandux esperienza jgħamil xie proġetti kif suppost. U naħseb li jekk għandna dak it-talent li ġi lura Malta u qed jagħmel ix-xogħol tiegħu issa minn hawnhekk, għalfejn m'għandniex nisimgħu eh, mill-proposti tiegħu u nieħduh bis-serjetà biex hu jkun dak eh, ikun jaħdem minn ġewwa l-gvern biex dal-proġett isir. Imma trid tittih il-reins biex jagħmilha. Ovvjament, daw it-tip ta' proġetti jridu joħorġu bħala public tender, essaċ, imma xaħat palu, nistenna li ju ikun kunselent fuqa, għax u għandu eh, imħabba lej pajizu, daqs kem għanna aħna.
U l-expertise.
Eh, Kont naqra disappuntat li mbagħad kienu għamlu xi studju kumpanija barranija meta għandek it-talent Malti les biex jaħdem fuqha. Mm. Imma wkoll obviously trid tara kollox. Nemmen li l-poplu ta' Malta, popolazzjoni tibqa' tikber, ma naħsibx li ħatiqaf, għandna pajjiż sabiħ, għandna pajjiż fej għandek inċentivi eh, enormi għal-barranin. Fiskali.
Ma tantx għandna inċentivi għal-locals li Rejt problemi.
naħseb li rridu nsibu xi soluzzjoni fej jekk inti ehm, għandek biznis Malti mhux qed intuk bissi u mbagħad jekk inti barrani barrani
Exactly.
Exactly. Naħseb li qatt fadlilna ftit two-tiered system f'Malta għax di toħroġ mhux biss fit-tax ehm, tal-kumpaniji ma anke toħroġ fil-edukazzjoni. Jekk inti ehm, barrani u għandek it-tfala u hekk tista' tagħżel inti x'tip ta' silabu jridu jitgħallmu t-tfal tiegħek. Imma jekk inti Malti, trid bilfors is-silabu tal-Gvern. U mhux għax is-silabu ħażin tal-Gvern, ta. Imma jiena naħseb nemmen ħafna fil-free markets u naħseb l-iskejjel għandhom jinkompetu bejniethom min għandu l-aħjar silabu. Umbat tara r-riżultati u tibda u tajt, ok, mela da skola eh, it-tfal tagħhom jrid jibrillaw iktar. Mela eh, għalfej, ah, xamlu modul tal-AI, mela forsi nagħmlu modul tal-AI ukoll. Oħra, mhux hekk. Um, um, mhux toqgħod tistenna ħames snin sakemm il-Ministru tal-Edukazzjoni jiddeċiedi jibiddel is-sillabu. Mbagħad wara ħames snin, the way the world is today. Ikun tartwis. Ikun tartwis, dak ah. is-silabu tkun diġà din. So naħseb li that two tiered system tista' tgħinna number of ways biex inżommu l-entrepreneurs tajbin Maltin billi kollom il-kumpanija u hekk u mhux imorru ċipru, imorru l-Irlanda, imorru l-US, għax daw il-pajizi jamlu il-benefits. Ah, mux jek li għal-nistana. So, irridu ovvjament nkunu aware li daqs kem nofru inċentivi l barranin pajizi oħrajn joffru għal-Maltin. So, dik dik xaħġa li nixtieq naħdem fuq wkoll. Dali għadek kif semmejt issa ah. talent barrani, għax donnu l-Maltin intu għom daqxej bissi, pero jisa mux Malta bizdi anka l-Europa u ħafna ħafna taxxi. U fil-fatt anke kont qed nisma' tkellmu daqsxejn fil-World Economic Forum qalu li mill-Ewropa qed jitilqu, f'għadhom mhux jitilqu minn Malta biss. Għax it's easier to make money. L-Amerika, forsi anke ċ-Ċina, għalkemm hawn min joqgħod jgħidlek għax iċ-Ċina, imma ċ-Ċina hija super potenza li żgur ma nistgħux inkomplu ninjoraw. F'Odri taħseb wasal il-mument li jkollna naqa' politiċi ta' stoffa u ma jibdqgħux jiddejqu li spex jisma' min hu kapaċi trid tinċentiva għax jekk jitilqu daw in-nies kollha ħa nbatu aħna. Jiena ngħin ħafna Ġermaniżi, nies minn Denmark, nies minn Franza, minn Italja, mill-UK, mill-US biex jiġu Malta. Ġviri nifhem eżatt x'għandhom ħażin fil-Ġermanja, għandhom burokrazija erba' darbit qar minn li għandha Malta. Temmina? għax ħafna nies ma laqas jemminuha, ma il-burokrazija li għandha Malta mhix daqshekk ħażina meta tikkumpara mal-Ġermanja jew il-Franza. Ġifieri mhux qed nibdew minn post daqshekk ħażin. Ħażin. Imma dejjem nistgħu ntejbuha. U hemm moviment kbir mal-Ewropa, eh, jismu eh, l-EU Accelerationism, and there is a website eu-inc.org fejn jispjega eżatt x'inridu bħala business people fl-Ewropa. U Ursula von der Leyen qed tissaportih hija l-creation of a 28 regime li inti jkollok EU company u tista' tibbaża l-company kumpanija fejn trid ġo pajjiż Ewropej. L-iskop tagħha hija biex jaqbżu il-birokrazija tal-pajjiż nazzjonali. U naħseb di tirrepreżenta opportunità kbira għal Malta. Nistgħu nkunu il-post ċentriku fej jekk inti entrepreneur tiftaħ il-kumpanija. Ma għanna bżon għafsa naqra kbira fuq il-digitalization tal-company incorporation, fuq l-MBR biex meta tbih ix-shares ma tkunx daqshekk tistenna sitt xhur disa' xhur biex tidher fuq l-MBR li inti biħejt ix-shares dik ma tistax tkun. Mhux jekk Għax hekk inti għandek investituri barrani sakemm jaraw fuq l-MBR li x-shares huma f'ishom u mhux ħawtuk il-flus. Dik hekk taħdem l-affari. U wkoll jekk tħares lejn pajjiż bħal Estonia, għandhom il-creation tal-residency. Tini darba għan semmi għallu. Ah, forse ta' spiega eh, laqxa iktar in detail u għal dawk n-nis li. Nispiega zaċċini, ħanajdlek il-numri fuq għal ewwel ehm, fl-ħara xar snin kumpaniji ġo Estonia li kienu li infetħu mill-residency għamlu 15 billion

5 miljuni kull kumpanija revenue, mbagħad ovvjament għandek taxxi, etc. U l-ispejjeż. But di jekk tagħmel jekk mbagħad tajt immaġina Malta kellna li residency nkunu nistgħu nżidu 1 to 2% l-GDP tagħna kull sena. Issa li residency ma jdaħħalx persuna wieħed fil-pajjiż li residency hija purament diġitali. inti tgħix l-Ispanja jew tgħix il-Morokko jew tgħix iċ-Ċina jew tgħix l-Awstralja u trid tiftaħ kumpanija ġo Ewropa. Minflok intuk visa jew residency biex tidħol ġol pajjiż, aħna sempliċement intuk ID card, ok, bli ID, li inti tista' tuża biex tiftaħ kumpanija, tiftaħ bank account, tirreġistra t-taxxi, so di hija aċċess lejn is-servizzi diġitali tal-pajjiż li aħna diġà bnejna ħafna, għandna ħafna servizzi diġitali tajbin, mhumiex mm. servizzi ħażin, nistgħu ntejbuhom. Però ħafna burokrazija tiżdidu fil-banek speċjalment biex jgħidulek biex niftaħ bank account. Onestament, jekk tkun realistiku, m'għandekx bżonn bank Malti. U anke li residenzi għandhom Banek li mhumiex Estonian banks huma fintech banks bħal Revolut, il-Wise, ġifieri. Id-dinja eh, tinbidel.
Il-bankijiet Maltin qed jitilfu opportunità kbira. Illum ħafna nies eh, qed jirċivu l-pagi tagħhom fuq il-Revolut, qed jusaw il-Revolut day to day. Ġifieri jekk jibqgħu dal-mod antik ħaj jitilfu il-B2C kollu. Ovvjament di hija xi ħaġa li nafu fuqha, but Mhix stumbling block li l-banek tagħna huma naqra slow old fashioned, nistgħu nevitawha wkoll. Eh, issa inti wkoll eh, temmen li fl-erja ta' Herz Bank għandu nibdew nibnu xi gżira artifiċjali jew gżejjer hemmhekk u da jista' jiġi mill-construction works u anka żibel li jinħaraq. Tista' forsi tispjega lin-nies għax ħafna nies malli tisma' le le le ma rridux iktar construction, ma rridux iktar. Rridu nieħdu ħsieb il-baħar u dawn l-affarijiet kollha. Xi jinvolvi imma biex tagħmel dawn it-tip ta' islands? Eh, jiena li dejjaqni li ngħaddi mill-coast road u nara l-muntanja ta' Magħtab. tila l-fuq, il-fuq, il-fuq. U oh, di nafu għal. Ma tistax taħbi għal montanja u xem edha. So, xtaqt noħroġ għadi għax ovvjament jek tamel metro inti ħattella ħafna debri mill-art u trid ikollok rius tagħha b'xi mod. Il-pajjiż ma tantx għandna fejn espandow, l-ODZs ma nixtieqx li li jitmissu. Imma rridu nkabru l-ekonomija tagħna. U naħseb li l-Hertz Bank billi għad bis 40 il-metru il-font tirrepreżenta opportunità tajba għal-pajjiż b'dak il-mod. Issa jekk tħares li kif għamluha Singapore, Singapore għamluha completely national park, ġifieri it is nice land, hemm il-pjanti fuqha, eh, madwar qed ikunu tkun hemm il-ħut u l-reefs u daw l-affarijiet. Eh, u naħseb li Malta nistgħu nagħmlu xi ħaġa hekk ukoll. Imma ovvjament jekk imbagħad tkun tkun taħseb x'tista' tużaħħa in terms of usage, minbarra jkollok iżola sabiħa, hemm issa jkollok turizm hemmhekk, ideja, issa jiena idejat noħroġhom, mhux bil-fors huma l-idejat li rridu nagħmlu, ma nemmen li. Tibda tiddiskuti.
Tibda tiddiskuti, meta jkollok ideja, mhux bil-fors ideja tajba u mhux bil-fors ideja ħażina. U dik naħseb żballi ħafna nies jagħmlu li jibżaw jħorġu l-idejat. L-idejat tista' tiġġudikom meta jkollok ħafna. ma jistax ikollok idea waħda biss, jrid ikollok mill-inqas 10, 100 ideat, un bat tibda tagħmel ir-riċerka u li mandu impatt, li mandu ximpat. Ma waħda mill-ideat hija li tista' tagħmel free trade zone ehm, fuq dal-iżola. Ehm, Diġa nafu li dak li nħawi hemm ħafna container ships li bejnietom qed jagħmlu trade, qed jagħmlu ftit minnhom qed jagħmlu smuggling. U naħseb li jkollna preżenza akbar fil-baħar tagħna tkun tejn li aħna li nistgħu nieħdu xi ħaġa lura dak li tisir f'pajjiżna. Ehm, free trade zone xi ġifieri hemm waħda l-Irlanda li l-aħħar naħseb 20 sena 30 sena suċċess kbira għall-Irlanda fej kumpanija jibnu l-manifattura, jibnu ehm, ehm, il-factories, daw daw tip ta' daw tip ta' ta' xogħol u industrija u ikunu ġo free trade zone. Daw il-free trade zones jeżistu d-Dubai, jeżistu kullum kien madwar id-dinja. Malta ma nasibx li għandna free trade zones. Bat nasib tkun mod interessanti kif nistaw inkabru l-opportunitajiet li għanna, bow tal-locals jew għal-foreign investment, U rridu naraw kif nistgħu nużawha. L-idea tiegħi li nibnu dal-iżola. Kif għandna bżonn nużawha, open for discussion. U koll jena inħobb il-bahar, inħobb li jkollna ekosistem b'saħħtu. Però tkun realistiku. Tkun realistiku. Tal-affarijiet. Ġifieri iż-żibel ħan iġġenerawha bħala persuni, bħala nies ħan komplu niġġeneraw iż-żibel. Ġifieri ma nistgħux ngħidu le għax hemm effett. Ok, hemm effett, imma mhux qed inkissru l-Mediterran kollu, you know. Naħseb irridu nkunu realistiċi għax inkella nibqgħu fejedin jew minflok nagħmlu dal-iżola mm. nesportaw iż-żibel lejn pajjiż li hu developing u nabbandaw iż-żibel tagħna ġo pajjiż ieħor għax mhux. U għad-dinja xorti problema. Eżatt, eżatt.
Ġifieri, jiena nemmen li ħafna nies laqas jindunaw daw l-affarijiet li ok, forsi tista' tibat iż-żibel x'imkien ieħor imbagħad mhux xorta. Mhux hekk.
Mela, proposta wkoll interessanti li rajt hija dik li inti tixtieq li negozjanti Maltin ah. jibdew jixtru art agrikola eżempju ġewwa Sqallija, li hija close ħafna tagħna, biex jibda jkollna anke provista tal-ikel tagħna biżżejjed u fosthom li tkun ukoll organika għax illum naħseb kull min irid jiċċekkja jaf l-ammont ta' pestiċidi insomma u affarijiet li jitfgħu ġol-ikel huwa tal-biża' u kważi kważi ma fadal xejn healthy. Għalfejn taħseb li dan għandu jsir, speċjalment biex ikollna wkoll ir-riżerva tal-ikel aħna jistejqalha xi ħaġa fil-futur? Aħna kif inhi Malta llum żgur ma nistgħux nissopplixxu bl-ikel lil kulħadd.
Forsi l-idea forsi ġiet xi ftit snin ilu kien hemm storm kbira Malta, naħseb damet xi ġimgħa ġimgħatej. U ndunajna li wara ġimgħa ġimgħatej ta' da storm, is-supermarkets tagħna kienu vojt. Eh, għax ħafna mill-li kelli li kollha jiġi minn sqallija. Naseb illum nimportaw minn diversi pajjiżi, Imma eh, ukoll indunajt li hemm ħafna Maltin li tinvestu f'sqallija diġà u ftit minnhom għandhom art kbir. U xtaqt li noħorġu b'xi ħaġa b'inċentiva li nibdow li nibdow inkabru ehm, fresh produce li kell ehm, sqallija u nesportaw għalura Malta minn Maltin stess. Naħseb di wkoll tista' tifforma parti forsi jkollna holding companies that are created specifically għal min qed jimporta jew qed josporta jew qed iġib il-flus minn barra biex u inti fl-aħħar il-profits tibgħathom lura Malta. Naħseb Malta hija limitata, in-nies tagħna għandhom fej jinvestu imma għandhom minn fej jinvestu imma m'għandhomx fej jinvestu. U peress li Sqallija viċin ħafna tagħna, naħseb li nistgħu ngħinu billi nesportaw eh, il-knowledge tal-farmers Maltin li għandhom knowledge tajjeb kif tista' tkabbar fil-relativament pożżaj. Simili.
U U nkunu qed ntejbu wkoll ix-xogħol li qed isir f'Sqallija. Hawn ħafna Sqallin Malta li jiftħu l-business u huma ferħanin ukoll u naf ukoll min qed jagħmel ix-xogħol Sqallija u kontre sa ħafna nies jgħidulek għax jiġulek u jkissrulek u hekk. Mhix vera, jiena naf ħafna nies li qed jagħmlu x-xogħol Sqallija u l-oppost qed jiġrilhom. in-nies tgħidulek grazzi qed ġejjin sqalli qed tagħmlulna x-xogħol qed tgħinna nkabru l-pajjiż tagħna. So naħseb anki l-mentalità tan-nies għadu mentalità qadima. Bħal sqalli hemm il-kobor tal-art, iva. kważi Irrelevant il-ftit Maltin li jmorru. Għandhom bżon investiment, għandhom bżon għajnuna, ġviri, jek aħna nissaw naħdmu mal-pajjiżi ma ta' madwarna minn Gawdi kulħadd. Eh, gawdi kulħadd.
Eħe, proponejt ukoll li għandu jkun hemm eh, tip ta' merġej berċejtu ċertu ministeri biex titnaqqas il-ħela. Għan naħseb ifni, xbajna naqraw tista' tgħid kważi ta' kuljum eh, ineffiċjenzi kbar f'ċertu dipartimenti u ministeri, però biex din issir Taħseb li għandha għandna bżonn bidla kbira fil-mindset għax għadna speċi il-Ministru jrid ikun mir-raħal tiegħi biex idaħħalni mal-Gvern u hekk għandi hekk. Nifhem rajni hawn l-aħħar sitt xhur jew kemm ilu diversi ministri li qabel kienu taħt ministerju differenti u sa qegħdin taħt l-istess persuna. Ġifri, ġanafu, ġanafu li persuna wieħed jista' jkollu eh, portfolio naqra akbar. Wara kollox il-ministru ma jidħolx f'kull każ, you know, għala ħares ikun qed jaħdem fuq kollox, jkollu n-nies taħtu wkoll. Imma eh, nasib ikollok ministri wis hija xi ħaġa li qed taħli l-flus, you know. U qed u forsi wkoll qed tagħti wis, wis poter kif qed tajt inti forsi mhux għal raġunijiet ehm, li kif suppost. Ehm, Nasib effiċjenza fil-gvern nistgħu ntejbu għadejjem, speċjalment bit-teknoloġija li għandna llum. U ovvjament jekk inti bħala pajjiż trid tnaqqas it-taxxi, trid tonfoq inqas. So di xi ħaġa li ħarġa Xavier Milei u Elon Musk qed jagħmilha wkoll bil-Department of Government Efficiency. Jaraw tibdila kbira. U naħseb u naħseb insibu postijiet ukoll Malta fej forsi il-gvern qed jikri u m'hemm ħadd hemm ġew, Ma nafx għax ovvjament ma għamilx biżejjed riċerka biex ngħidlek eżatt fej għanna naqtaw u x'ma naqtawx. Bat minn perspettiva tiegħi, speċjalment perspettiva ta' teknoloġija, naf żgur li nistgħu innaqsu l-birokrazija u ntejbu servizzi li nagħtu l-pajjiż. Eh, temmen, aħna għandna parlament li huwa relattivament kbir ħafna għall-ammont ta' nies li hawn Malta, taħseb li dan għandu jitnaqqas u mbagħad il-ministri jitħallsu tajjeb għax ifimni, paga ta' ministru hija redikola. Mhm. Fadri biex tattira ċertu nies ta' kwalità. Eh, diffiċli b'dawk il-pagi li hemm, fadri temmen li forsi għandhom jiżdidu l-pagi u jonqsu n-nies għax jien ma personali dak in-nies kollha. Ej, fem, eh, naħseb għandek raġun fej tajt eh, jekk ittella l-paga, forsi ta' tratta nisaħjar, u forsi jekk ittella l-paga jkollok inqas ċans ta' korruzzjoni.

Eh, nasib dik tista' tgħin ukoll in the sens li jekk inti qiegħed ministru ma naħsibx li missek ikollok full-time xogħol x'imkien ieħor. Naħseb dik xi ħaġa li hija normali f'pajjiżi oħrajn. Naħseb li jrid ikollok naqra separation of duties bej il-public u l-private life in that sense. Um, li tiġi kontrija, xin għandi ovvjament il-xol tijaj palissa privat, ma ovvjament minix fil-gvern. But, um, eh, so, nasib li dik xaħġa li kienu semmu ħafna zminilu, għada fil-conversation, imma mhix ħaġa li tkun popolari u jekk inti fil-gvern u tolli s-salary tiegħek ħafna nisa jiġu kontrik u hekk. Imma. Kwestjoni dejjem tużhom bad ah, kontra. Exactly.
So, but hija xi ħaġa li naqbel fuqha as such. Eh. eh, issa hemm nisimgħu ħafna fuq trasparenza, din l-imbirka trasparenza u accountability. Temmen li il-Ministeri kollha għandhom juru l-accounts u speċjalment jekk jien naf ikun intefaq xi proġett kbir da jiġi pubblikat mhux qisu daw flus in-nies fl-aħħar mill-aħħar. Jiena nemmen li l-Gvern m'għandu xejn differenti mill kull organizzazzjoni jekk inti NGO, kumpanija, self-employed. Fl-aħħar tas-sena trid turi x'infaqt, fejn infaqtu u għalfejn. Ehm, di xi ħaġa li naħseb hija loġika, hija loġika u illum mhix trasparenti kif fejn u l-flus u kif as such. U ovvjament jekk għandek reporting aħjar, inti tkun taf kif tista' tirranġa u fejn m'għandek xalfej tonfoq u fejn tonfoq wiz. So tiġi minnaħa u kif trasparenza u biex naqas korruzzjoni, ma u kol minnaħa ta' effiċjenza. Jekk inti trid kollok gvern effiċjenti, trid ikollok trid ikollok you know idejk tkun taf you know fejn qed jonfoq u għalfej u jekk hemm xi ħaġa żejda jew mhux żejda. Importanti ħafna. Eh. Inti temmen ħafna fil-public private partnerships. Sawa, għalfej għandu jkollna iktar. U biex x'inhu ma forsi xi xogħlijiet li jistgħu jingħataw ukoll il-privat, flok joqgħod jagħmilhom il-gvern, għax il-gvern nafu li ħajħu iktar ħin, u miktar ħafna drabi biex isir xi ħaġa. Fl-enerġija huma importanti, il-public private partnerships, fl-enerġija in the terms of power stations, energy cables, għax daw jinvolvu l-art tal-gvern, il-permessi tgħaddi minn taħt il-baħar li u tal-pajjiż. So daw huma proġetti li ma jistax ma jistgħux isiru mingħajr il-gvern. Imma mbagħad għandek bżonn l-expertise minn naħa tal-privat. U jekk meta meta tinvolvi naħa tal-privat, is-soltu meta jekk tagħmel affarijiet sow, huma qed jaħsbu mhux kif infottu imma kif nistgħu nagħmlu profit b'mod ġenwin. U naħseb li li s-sussidji ma naqbilx magħhom, eżempju, s-sussidji fuq l-enerġi u daw l-affarijiet, forsi għandna bżonnhom għax kellna kriżi, imma nixtieq li kollna market tal-enerġija li bilanċjata bil-market forces u mhux bit-taxxi tagħna. Fl-aħħar minn l-aħħar it-taxxi tagħna ma rridux naħarquhom, irridu nofquhom fej jagħtu return lil pajjiż tagħna. Hawn nemmen fil-public-private partnerships għax ehm, jekk trid tikkrea xi ħaġa ġdida ehm, għall-gvern għall-pajjiż għandek bżonn ehm, collaboration bej il-private u l-public sector. U hemm proġetti pal metro dawn huma proġetti li bil-fors għandek bżonn tinvolvi żewġ naħat. U meta jkollok public-private partnerships pal dik ta' Maltacom, u jkollok suċċess fil-public-private partnerships, fl-aħħar mill-aħħar il-gvern ħajħu return fuq l-investment tiegħu u anke l-privat ħajħu return fuq l-investment tiegħu. Eh, hemm xi ħaġa li qed tiġi wkoll diskussa reċentament hija fuq l-unexplained wealth. Mhm. Jisu għaw men jaqbel, għaw men le, specialment il-politiċi. Temmen li di għanda tidħol fil-verita għal kulħadd, fil-sens jekk inti għall-argument id-dikjar li taqla xartellef euro fil-sena. U għandek kam għalla ħala, propieta, karozzi waħda wara l-oħra ħirġin ġodda, eh, taħseb li għanda tkun hemm dil-liġi.
Spiega li kif, eżatt. Għax fil-sens,
eżempju ta' taxxa. Memx, memx eh, li. Memx eżempju.
Eh, le, ma donnu mux kullħat, għax għaw minn għet kollu. U l-applikazzjoni tal-liġi mux għet isir. Le, ma għawx liġi apparentament għall-unexplained wealth. Voldrenti jista jissuspetta fik li minn tix forsi t-dikjara bizzejet inkam u jiġi jinvestigak, pero mbaħt Isu m'għandux il-liġi li bil-forsa demmek jekk inti qbad toħriġ tal-argument Ferrari u qed tiddikjara 10,000 euro jinvestigak. Taħseb li. Eh, jina nipprova nżomm bilanċ bej eh, kontroll u libertà. Għajtajd li għalfej. Għax tajt forsi llum tafda minn għandek fil-gvern, ma forsi għada ma tafdawx. So, inti meta għandek nis fil-privat u l-pubbliku, hemm different measures mm. ukoll. U naħseb eh, nis fil-privat trid tipproteġihom ukoll. Eh, għax jekk inti tagħti wis poter lill gvern biex ikambra għal kull ħaġa, Eh, forsi fil-futur ma tkunx qed taqbel mal-gvern jew il-gvern irid jattakka b'mod you know li mhux mhux sow. So inti trid toqgħod attent x'tip ta' ta' poter tagħti lej żewġ naħat. Ma nastax ngħidlek eżatt x'naħseb fuq din ħaġa minix espert fuqha, ma dik hija l-opinjoni tiegħi li

mhux li qatt ma jistgħu ikunu mhux prosekuti
But eh, but li li qed nara llum hemm wis attakki fuq nies fil-pubbliku b'mod li minn flok qed tkun nkunu prodattivi qed nipprovaw inkisru. Forsi anke mbeżżaw nies ġodda li jidħlu. Eżatti, eh, eżatti. Xena. Allura xina issa li tnoħroġ għal-politika nistana li kulħadd jibda jattakkani mill kullum fin. Hemm ċans.
Prova. Issa hemm Trump tetilu ovvjament rabaħ l-elezzjoni u issa beda jigverna. E, u da meta rabaħ għal speċellum hija Liberation Day. għax da jemmen fil-freedom of speech, konna naħseb qed nitilfu għax fil-verità da kien ibbenjat anka mill-Facebook għal erba' snin sħaħ wara li da. Taħseb li imradna wisq bil-political correctness u ħafna nies ma setgħux jitkellmu jew jekk titkellem tispiċċa l-ħabs ukoll għax hekk ġabuna daw fuq il-issue. Il-Trump ma kienx oġobni, forsi ħafna nies mhux ħajemnuni, ma l-Trump ma kienx oġobni. erba' snin ilu ma kienx għoġobni. Sa sente ilu naħseb li anki sena ilu ma kienx għoġobni bħala persuna, bħala politikant, ma konx nisimaw. Umbat bdejt nara xġara bl-RFK, you know, persuna li nara ta' stoffa, persuna ta' valuri, persuna li eh, li li affarijiet li kienet jitkellem fuqha fuq il-health u fuq l-organic food u kif nistgħu you know, nipproteġu eh, il- Is-saħħa il-pajjiż u s-saħħa, persuna li jiġi minn background eh, Tal-Kene- ta- you know, tal-Kennedys li kienu maħbubin għal- għal- għall-idea tal-espressjoni u, u, u, u li li jirrepreżentaw verament il-poplu. U, em, u bat u beda jissaporti li Trump. U bdejt najt, mela dek dak qed jtimur jissaporti Trump, għasib għan ibda nafdaw it-Trump ta' U eh, l-ispiegazzjoni tiegħu kienet li isma l-oppożizzjoni tal-Republicans fil-US ma kienx qed jipprovaw itejbu l-pajjiż, sempliċement jattakkaw u jibatu l-court orders u jinvestigaw u jipprovaw ikkissru l-oppożizzjoni tagħhom mhux b'mod ehm, ta' diskussjoni l dibattitu li dak dak u l-pilastru tal-demokrazija li t-debatti u toħroġ l-idea tajbin għal pajjiż. Ehm, imma b'mod ieħor, milli jipprovaw iħamġu, jkissru, jiċċensura, So, umbad, meta bdejt nara dawk l-affarijiet isiru, bdejt nqabbilhom fit ma' Malta wkoll u nara forsi l-istess ħaġa tisir hawn. L-istess pattern.
Eh, issa, hemm ovvjament bil-tmexxija ta' Trump. Ir-Russja hemm Putin, iċ-Ċina ovvjament għandhom leader ta' stoffa kbira wkoll. Eh, daw kważi kważi ħatfu d-dinja, eh, speċi ta' u inti tara li l-Ewropa tibqa' lura għax kważi kważi qed ninħlew fiċ-ċuċati u l-ħmerijiet. meta hemm ħafna iktar affarijiet importanti fid-dinja. Iva naħseb l-Ewropa hija l-isbaħ ħaġa għall-inqas għalija bħala żgħażagħ li stajt inkun parti minna. Ma l-ewwel ħaġa li nhar ridikoli li għandna tliet presidenti. Il-President tal-Parlament, il-President tal-Kunsill u l-President tal-Commission.

hemm persuna fidjas minn Ċipru u verament qed ikun ispirazzjoni kbira lejja wkoll u ħareġ indipendenti f'Ċipru u ġab l-aktar voti fil-pajjiż tiegħu. U vera qed ikun trasparenti ġifieri jitkellem fuq kemm qed jaqla, kemm qed ituh budget għall-office, kemm qed ituh budget għall-marketing, kemm qed ituh budget għal kollox. kif jieħu deċiżjonijiet, kif il-partiti tal-Ewropa jipprovaw jinfluwenzawh, kif jaħsbu l-partiti tal-Ewropa. Partit wieħed ma jitkellemx il-naħa l-oħra, eh, għandek diviżjoni enormi fl-Ewropa bej il-partiti fil-parlament fej laqas jitkellmu. So mbagħad tibda tinduna, ok, jekk il-partiti huma daqshekk estremi, min jgħid fin-nofs? Hemm ħadd, naħseb fin-nofs, hemm fidja biss, fl-opinjoni tiegħi. So, jina nixtieq li nara li ju tissaħħaħ imma mhux tissaħħaħ fid-direzzjoni li sej li kienet sejra l-aħħar 10 snin. Naħseb li tlifna ħafna mill-competitiveness tal-EU. Mm. Eh, mux et eh, tajjeb li kolna lan biex, you know, kolna renewable energy u kolna regulations fuq ċertu affarijiet. Imma jekk inti taħseb li ħatkun il-leader tad-dinja, billi toħroġ ir-regulations biss u dik l-iskop tiegħek għandek żball kbir. U fejn nara li u funding, eżempju, nara li u funding u ħafna minn anke l-inċentivi, l-inċentivi li u funding ma jmorrux għand il-persuna normali, għand il-poplu, imorru għand il-kumpaniji kbar, għand il-businesses kbar, u jekk inti startup jew sole trader, mhux għamel xarej taħdem il-karti meta inti trid tagħmel is-sales, il-marketing, l-accounting u dawn l-affarijiet kollha. Ġifieri naħseb li sabiħ ikollna il-funding u daw l-affarijiet, imma illum il-ġurnata kif edha mibni s-sistema ma tiffavorix il-persuni zzajr, il-negozju zzajr, il-kbir. Issa jiena dejjem għamilt startups, għamilt businesses tiegħi, businesses żgħar, businesses kbar, ftit minnhom beħħejthom u dejjem għamilt ix-xogħol tiegħi b'mod li jekk għandi xi ħaġa ta' valur, inti jew tixtriha jew ma tixtrihiex. Jekk ma tixtrihiex, mela jew irrid intejjeb il-prodott jew is-servizz jew infalli. Imma jekk inti qed titfa' l-flus mis-sussidji, qed titfa' l-flus mill-EU funding, u inti mhux qed tagħmel profit u ħadd qed mhux qed jixtri l-prodotti u s-servizzi tiegħek, inti mhux vera għandek business, inti qed tisraq. Mhux hekk
taxxi tagħna. Mela, waħda mill-aħħar domandi, id-digital currency li qed tiġi diskussa hekk, inti taħseb hija l-futur u taqbel magħha hawn min jgħid tifhimni jekk innaħħu l-cash ħad tkun problema wkoll. Jiena digital currency naħseb diġà għandna, fil-bank bank account taħares li u tara digital currency. Mhux għandek revolu.
Eh, in-nies għaj naħseb digital currency qalu ħajamlu CBDC, Central Distributed mm. Currency, ehm, li tkun fuq il-blockchain u ferdi. Ehm, ma naqbilx magħha I haven't looked enough into it, imma as a premise ma naqbilx magħha. Għal sempliċi raġun li hemm ħafna cryptocurrencies li jeżistu, m'hemmx għalfej kollok cryptocurrency li tkun issued mis-central bank u jekk għandek currency li issued mis-central bank hija ħażina daqs il-fiat. So, fem, tista' tista' ssir, tista' ma jsirx naħseb jekk isir, nkunu qed naħlu l-flus biex nibnu xi ħaġa li m'għandniex bżonn. Aktar kontroll. Letteralment. Mhux qed mhux qed qed tagħmel l-investiment fit-teknoloġija mingħajr ma tieħu il-valur ta' teknoloġija li għat trasparenza, il-Bitcoin per eżempju u non-inflationary, so fik mux non-inflationary, fik supply, so nasib il-purpose tagħha mill-perspettiva tiegħi qed tmur l-oltre mill-lan tal-daw il-cryptocurrencies li jeżistu llum. Eh, issa, eh, il-pjan tiegħek u għalet toħroġ waħda għall-elezzjoni inti jew ħad ipprova taqqat numru ta' kandidati miegħek. Jena l-għan tiegħi hija li nkun parti mid-diskussjoni nazzjonali. Ehm, l-għan tiegħi li nibqa' noħlom man-nies fuq idejat sbieħ u ġodda u ambizzjużi min jgħat fil-gvern u kellimni pal kelli l-opportunità dil-ġimgħa qed ngħidlu kollox x'naħseb u qed intih l-ideat mingħajr ma nsaqsi xejn lura, m'għandix bżonn xejn lura, għandi xogħol tiegħi, jekk nkun fil-gvern, nkun iktar imweħħel f'Malta u nħobb nżur barra. So, ok, jekk tivvotali u jirnexxili, nieħu l-passijiet li għandi bżonn biex naħdem għalik. Imma mhix l-expectation tiegħi li nkun ġol gvern u ma naħsibx li ħanidħol ġol gvern bil-fors jew affarijiet hekk. U l-għan tiegħi huwa li nħeġġeġ nies biex jekk għandek għandek opinjoni li tmur kontra dak li qed tara madwarek, ma tibżax titkellem fuqha. Jekk trid ehm, tibda tagħmel xi ħaġa biex tbiddel l-ideat u l-mindset ta' nies madwarek, inti trid titkellem u dak l tiegħi biex eh, biex forsi you know, diġa kelli xiftit nis li kelmuni għalu li jien għandi ambizjonijiet biex namelek u forsi jmur ġol commission jew forsi jmur ġol parlament u Ah, imma għandi bżon parir biex kif kif nista' nagħmlu. Daw il-nis l-istess ħaġa ngħidilhom, għandek moħħ, għandek idea sbieħ, għandek ambizzjoni, għandek enerġija, għandek l-iktar ħaġa favorik li ħadd ieħor forsi m'għandux, jekk inti żgħir bħali għandek il-ħin. So, ma memx għalfej tibża li tagħmel xi ħaġa differenti u forsi tajt għax forsi eh, il-ħbib tiegħi jew il-familja jwaffquni jew jew you know jew tax-xogħol u hekk. Jiena naħseb li minu vera persuna normali jirrispetta kull min joħroġ jitkellem fil-pubbliku u memx għalfej tattakka u t-prova tkisser il-xaħat għax għandu opinjoni ftit differenti minnek. Mela, nirringrazzjak ħafna l ta' diskussjoni interessanti li kellna u forsi l-qoddim nerġgħu nintaqgħu hekk alla jrid u nawguralek. Thank you. U kol suċċess f'din il-venture il-ġdida. Ma, nirringrazzjakom tal-li kontu maħna l-lejla unħeġiġkom biex tkunu maħna l-ġimma d-dihla. Grazzi ħafna.